Azul fell-awen, tanemmirt s waṭas imi d-qqimem yid-neɣ di tedwilt-agi n Wawal TV. Awal TV temlal ass-agi akked Mass Malka Ɛmiruc, yiwen n wergaz i yezgan iqeddec i wakken idles d tussna ad d-ifriwen di tmeddurt n yal ass. Mass Malka Ɛmiruc yellan d aqerru ɣef tkubbanit umi isemma EMEV i d-yelhan s uheggi n temliliyin deg yidles yak d tussna, yiwet n tkubbanit i d-ilulen deg useggas n zuǧ alaf u ḥdac. Lameɛna uqbel ayagi, uqbel talalit n tkubbanit-agi, Mass Malka Ɛmiruc yezga yella deg unnar n yidles imi werǧin yesteɛfa s leqdic d uheggi n temliliyin ama d lkafi littéraire et philosophique gar temdint n Tizi Wezzu yakk d tama deg i d-ilul larebɛa n At Yiraten. Ilmend n wayen i yexdem merra deg unnar yuklal s waṭas akken ad d-nemmeslay ɣef leqdic-ines, yernu daɣen-it s lferḥ d ameqqran imi i d-yerra ɣef yisteqsiyen n Wawal TV. Azul fell-ak a Mass Malka Ɛmiruc, tanemmirt s waṭas imi tqebleḍ tinubga n Wawal TV. Mebla leɛḍil, asteqsi amezwaru d win ara d-yawin ɣef wayen i d-yettheggi s umata, ɣef wacu i d-yettilin s umata di leqdic n tkebbanit-agi-nwen yakk d wayen i d-theggam deg unnar akken wid i d-yettwalin ad sɛun isallen

Ṣṣur mgal l'intolérance mgal mgal yir tiktiwin axaṭer idles aṭas i d-yettawi tafat i umdan. Ma yella a Mass Malka Ɛmiruc tessawḍem s iswi-nwen, ma yella daɣen i tella nugad i ken-id-yettɛawanen imi neẓra d akken leqdic Deg uḥric deg dres yettmagar-d uguren. D acu d awal-inek? Nekkini zemreɣ ad k-d-iniɣ si tama, zemreɣ ad k-d-iniɣ ferḥeɣ aṭas aṭas imi ma nwali amek i d-nɛedda di lḥers, uguren ṭṭuqten, ad twaliḍ timetti tikwal tettarra-d azagur-is idles.

Leḥḥun medden ttxelliṣen, nekni a nxeddem un travail de militant. Xas akken c'est une entreprise à caractère commercial mais nxeddem d ineɣmasen, nḥemmel annect-agi, nettaɛraḍ ad d-nawi, yal yiwen ad d-yernu taḥjurt ines, ayɣer ala nekni, nxeddem-it seg wul, mḥala daɣenni ilaq afennan ad yaf iman-is mačči kan ḥaca ilaq ara ad yettili kan c'est un misérable, Ad ifesken tiyitiwin, ilaq ad neldi tamuɣli-nneɣ, yerna ilaq nekkni s yirgazen n yidles lukan ad dduklen, d nutni ay iḥettmen ad tili une politique, ad tili tsertit n yidles di tmurt-nneɣ, axaṭer ma yella wa izul wa ikerref, ur nettaẓ ara ɣer sdat. D acu i tettwaliḍ di leqdic yeɛnan idles n tmaziɣt s umata d win n teqbaylit lawan deg-i Neẓra aṭas n yecqirriwen i d-yettmagar yedlisen-a deg unnar. D acu d tamuɣli-inek? Ma d ayen yerzan tigmi-nneɣ cukkeɣ ara ad tt-nger, axaṭer yettili-d leqdic yal tikkelt mi ara s-nini aṭas iqruḥen ttilin-d ttifrirren-d, meḥala nesɛa yiwen ugur ur ndukkul ara.